X'hemm differenti fl-ADPD ta' Sandra Gauci mill-ADPD u forsi anke l-AD li jippreċedu l-ADPD ta' Sandra Gauci? L-ADPD ta' Sandra Gauci hu iktar man-nies, miftuħ għad-djalogu, enerġetiku u lest li jagħti l-bidla li hemm bżonn. Li dil-bidla hemm bżonn li tinħass mhux biss anke fi strateġija ma anke fil-mod kif nagħmlu l-politika. Qabel kienna pjuttost statiċi u l-affarijiet li konna nagħmlu personalment kont narhom ftit. Vera r-riżorsi umani huma li huma, però nemmen li bin-nies li għandi li huma nies validi ħafna li tpoġġihom f'ċertu posti, post, ejja ngħidhom postijiet strateġiċi, kapaċi, Nagħsar minnhom iktar milli ħaddieħor. Huwa talent tiegħek da? Huwa talent tiegħek li tara fil-kompetenzi tan-nies u fejn l-aħjar tqiegħdhom biex irendulek iktar? Naħseb ġejja mill-fatt li jien teacher u l-ħandurrija nara dawn l-affarijiet apparti li ma nistqarr miegħek li anke Mina Jack Tolu jgħinni ħafna f'dawn l-affarijiet għaliex ċertu nies jafhom iktar minni allura u niddiskutuhom u eħe u nimxu eħe dika nara xi ħaġa tajba għaliex dak li jkun issiblu n-niċċa tiegħu li jkun tajjeb fiha xi kultant qasu ma jirrealizza li kien tajjeb fiha mhm. u Litteralment taraħ jiffjorixxi bniedem mhm. quddiemek. Filli taraħ ma tantx jitkellem, ma tantx eh, jagħti kontribut, U filli f'daqqa waħda he's the life of the meeting. Hemmhekk tinduna li xi ħaġa nbidlet. Pereżempju l-ġimgħa dil-ġimgħa kelli l-ewwel laqgħa tal-eżekuttiv bija bħala chairperson. U nnutajt li diġà hemm ċertu enerġija u ċertu entużjażmu fost in-nies. Anke min is-soltu kien joqgħod kwiet jisma', did-darba ta l-kontribut tiegħu. U dik għal lili timlieni b'ħafna tama għax indunajt li dan-nies xi ħaġa ċaqlaqthom mill-mod, ġifieri, u anke lilhom tajthom tama. Semmejt li l-ADPD iktar qrib in-nies u li qabel kienu statiċi. Mela, x'jagħmilkom aktar qrib in-nies? Issa. Il-fatt li qed ikolli iktar meetings eh, ma' għaqdiet, ma' NGOs, ma' li n-nies jarawni ehm, u li murant id-dar tan-nies li. Inti tarak mexxejja iktar mm, enerġetika mill-mexxejja ta' qab- li preċedewk? Jiena narani mexxi enerġetika, tantx iħobb iqabbel ma ta' qabli, però. Però ħajkollok, għax għax i- i- nista' qablek. Int- Inti għandek biċċa xogħol diffiċli ħafna, Sandra. Naf. Sawa. Mela, inti n-nies kollha li ġew qablek ma rnexxilhomx. Le. Ħarġu jiġġieldu kontra Gulija. Iva. U sfortunatament David tilef kull darba. Eħe. Issa, inti Qed tajt isma' ħa nipprova jiena. Iva. Allura ħekollok tħares lej id-Davidijiet kollha li preċedewk u tara daw xamlu ħażin mhm. biex inti ma tagħmilx l-istess żbalji. Ekku. X'inhu ma l-iżbalji li saru mill-mexxejja ta' qablek li Sandra Żgur mhux se tagħmilhom. Mela, per eżempju, din li kienet l-ewwel darba li kien hemm ċertu smoothness minn chairperson biex jinħatar chairperson ieħor. Qabel anke milli qaluli sħabi dejjem wara elezzjoni jaraw jekk hux ħa jagħlqu daqshekk. Din kienet l-ewwel darba li kellhom mhux talli li ħa jagħlqu talli ħalli l-idea kienet ejja nkabbru, ejja nżidu n-nies. Jiġifieri dik hija xi ħaġa differenti mis-soltu. Il-fatt li Kien hemm xi ħadd li ried jieħu t-tmexxija tal-partit. Qabel qisu kien hemm speċjalment meta milli qaluli meta telaq Cassola u mbaħħa over Karmel għax litteralment ma kien hemm ħadd li offra ġast ġifieri u. Karmel kien speċi ta' caretaker. Dan li kellu 2017-19 dik l-era temm, ġifiri, jien kont għadni qasbis tħalt fl-istampa. U over għaliex literalment ħallihom. Ma kienx hemm ħadd Ma kienx hemm mod ieħor. Ma xtaqux li l-partit jintrema. Eżatt. U eh, dik hija xi ħaġa li Karmel eh, ħadem fuq offra ċertu eh, struttura l-partit, un-bat dħalt jiena fl-istorja għaliex jiena kont mal-PD u lħaqt eżatt il-merger. Jiġifieri, u jiena f'moħħi dejjem kelli t-tir li nilħaq iċ-chair, però ovvjament trid tirbaħ lil sħabek. U f'dawn is-sentejn li għamilt hemmhekk u Bix-xogħol u bil-kontribut tiegħi rnexxieli nġib 'il kulħadd on board li hija xi ħaġa li jiena kburija biha. Mela tlaqna?